Si papia di algu sumamente interesante, un tema ku ta duna mayoria hende muhé vlinders den nan barika. Matrimonio. Pero awe nos ta bai un tiki mas den dipta dje tema aki. Nos ta bai papia di matrimonio ku biene separá. A kuminsá mira kara trèk aki banda, pues mi por bisa boso ku ami ta di opinion ku esaki ta un bon desishon. Serio sey? Mi ta di akuerdo ku e proposishon aki, anto lo mi no ninga bisando ku si mi tambe ta di mesun punto, e ta sirbi komo un protekshon pa mi mes, pa e persona. Anto nos por ta felis ku otro ku mi kos. i bo bos. No, mi ta haña ku for di ora nos tin ku yega na e punto ei, nos tin ku laga tur kos para. Ta meskos ku Dodge Street. Bo ke bai kome ku bo pareha, anto abo ta paga i e ta paga? No, Vania. Esei ta otro un kos. E ta riba un mesun level. No, no, no, no. Ku bosan keb drenta e barku aki. Nos drenta huntu den bon i den malu. Sí, nos ta ei huntu den bon i malu. Pero ta un protekshon pa nos huntu ku e bienestar di nos yunan. Mi ta haña un bon move. Ta imaginá bo, Vania, bo ta den un matrimonio ku un persona ku a biba Hulanda. El a krea un hypotheek.

Pero tog bo ke protekshon. E amor ta keda amor. Ami tambe ta eens ku sil. Ami ta eens ku sil. Pasobra debe bo tin ku parti e fifti fifti korbon. E debe ei awor bo krea no prome ku bo sa na kasa. Awor e debe bin dje atras. Bin molestia e biba. Vania no a dor isi. E ora isi ta bin problema den matrimonio. Bo a kompronde Vania? E ora isi. Ami ta haña, si, ta ami tin hopi sèn. Nos ta casa biene separá. Si abo no tin hopi seny. Lego mai, ta abuso caba. E oren tin amor. Anthony nos ta yega na un miyo solucion akinan. No, pero fuera wega waki. Ami ta ami eigenlijk mi ta eens cu Vania. Ami no ta eens cu e casamentu biene separá ey loke ta di mi ta di mi, loke di bo ta di bo ta di bo. No. Nos ta pará dilanti un altar ta priminti otro of dilanti hues ta priminti otro cu nos ta stima otro cu nos. Ta bai ta den bon i den malu huntu ku otro, enton Chayabano nos ta bisa oke warda, lokual ku ta di mi ta di mi, lokual ku ta di bo ta di bo. Nos ta beza ku dos kos enkelek nos nos ta ki nos ta beza kuné? Kiko ta e real e motibu real ku nos ta skohe pa kasa ku otro? Promé ku bo a kasa kuné bon ta sa ke ta tin debe? Bo ta sa ke ta tin debe to? Ta pesey nos tin ku yega na e kaminda ku nos ta hasi un proseso promé ku nos kasa. Hopi hende ta bula kasa djabe pa mañan, dies pa nan bisti paña nèchi, pa nos selebrá, pa nos hasi fiesta. Anto nos no ta tuma tempu konosé e persona ku nos ta bai kasa kuné. Anto e ora bo ta yega na e kaminda ku bo tin ku bai hasi tipo di kosnan asina kiba bo ta protehá bo mes. Si bo ta bai kasa ku e hende ku bo sa ken e ta. Bo ta priminti òf bo ta sinti ku bo ta stima ku Arbon. Nos ta usa e palabra stima. Mi sa ku boso no sa kiko signifiká. Anto, o rei, bo no mester di tinti bo ta komprondé. Personanan bo ta kasa ku e hende ei trankil sin di bo bai pone yun eksigensia riba mesa. Ami ta mira e asina. Nunka bo no ta kaba di konosé un hende. Amèn. Pero at least bo sa kon e ta hèndel finansieramente. Anto e seta un problema pa bo bo sa ku e persona no ta un persona ku bo tin ku kasa ku el. Pero e ori Vania, un te amor ku bo a bisa wou i mester konta awor finansieramente bo ke bin bisa no esaki N por handle mi amor. Undel a keda? Te simi ta splika bo. Si e parti finansiero ta un punto pa bo ku bo ke protehá bo mes, i ora bo tin ku konosé promé ku bo kas. Eksaktamente. Anto Pablo sa si e por hèndel ku su parti finansasnan si òf no. Dus. Si mi ta bai mas leu ku bosnan, e parti di finansiero nos ta wak riba dje. Ora bo bai kas un ku un hende no bo tin ku konosé e hende aki, bo tin ku kòmbersá ku e hende. Nos ta riba mesun liña pa loke ta trata religion, Kon nos bai vut òp nos yunan? E parti finansiero surudu ta unu importante. Kon nos ta pensa, kon nos ta mira nos mes pa den un futuro? No ta asina asina ta kasa Shannan. Awor nos ta kasa. Asina asina anto nos ke bin pone kosnan asina aki riba mesa pa proteha nos mes. No, ami ta full kontra di e parti aki. P'e ora bo dun un kasa ku mi asina lo mai e kos. Nos ta kasa. Tin muchu mas tras di esaki. Mayoria persona a bin dil tuma e desishon aki mirando Unu statistica nan di e divorcio ta riba cada tres matrimonio un no ta divorcia. E ta tuma decision tambe si e tin herencia di su mayornan of si nan tin bienesnan di famia. Tin persona hasta ta kies pa di un manera of otro pasa un acta notarial y pone cu su bienesnan ta di dje prome cu yega na casamento. Pues kisas bo ta drenta un relacion haña un hende caba cu e. Acto aki caba pasa pues. E parti ey también lo bo ta bisa si bo tin herencia di bo familia eseynan eseynan ta otro cos cu hasta bo por yega na un acuerdo delanta cu bo ta bisa ok nos ta casa binan ke men tur locual cu ta di mi ta di bo tambe pero e parti di herencia ta keda afo anto esey ta totalmente comprendible. Correcto si mi ta enskuné pero e ta importante ke tu bay ke tu bay mer pa bo. Na ku di un manera of otro ami ta di opinion meskos ku na Asia ku no. Mi no ta bai, mi no ta bai e guera aki dje forma kurpa bri. Mi ta gusta, mi ta gusta bisti mi vèst, armadura fuerte, mi hèlm. Promé, promé ku mi yega einan. Ami por ta bira un hopeless romantic, mi no sa. Pero un día mi por a keda ke mi no su ta kasa mas pasobra mi no sa. Stima otro anto wak. E ta pone bo duda berdad. Ora bo yega na el e ta bisa matrimonio de Altman ke men bo ta compromete bo mes ku e persona ei commitment. E men ora bo yega na e level ei ta pasobra bo a conoce e persona ei, pasobra bo tin confiansa cu e persona ei y bo tin bo sa bo por confia den dje cu bo no tin bay proteha bo mes cu tipo di leynan asina aki. Ami, na mi parecer, si fue ora mi tin cu comenzá a proteha mi mes cu e leynan aki, eigenlijk nos no ta cla pa casa. Ta a yega ora awor pa abo pensa bo opinion y conta nos via di nos Facebook page kico ta bo pensamentu over di e tema aki.